Medi be maɖee ali. Egbea medi be mava dze si ƒomea. Yigbe ƒometɔ. Tsa medzo le asi nyo kura ye wɔ. Nye kpɔna. Mate ma va alɔgbalo. Dada. Eya tɔwe. Ne le ʋuya nubu ba le me.

Vinye gblɔna nyawo ne xoxoxo. Veleti.
Veleti.
Amewo le mía gbɔ la. O.
Mekpɔ sia. Ama gblɔna nyawo ne xoxoxo. Ale va via. Enyo ŋutɔ. Me me sia me la do dzi. Ayi to kple lɔ̃xɔ gbɔ. Sia. Ale wòle. Nya ɖeke meli ha ɖeke. Ekpɔ gbɔ ya, menye ƒo gbɔ. Ekpɔ.
Enyo, ma bio mo. Ma ma bio mo, enya gã ɖe meli. Ma trɔ va. Eme kɔ.
Eh, ma trɔ va. Mo wa kplɔ do. Ma dia nya le kala. Kika to nye. Enya, eh, togo bi zizi ko nye. Togo.
Oh. Wa togo to nya. Ye, kaka ga.
Ba mo no Amerika so gbɔ.

Ma mawɔ kaba ne míawɔ alɔléle. Tututu awɔ. Ɖo afia mele nya me zɔna mɔ kabakabakaba. Medidi be ne míela lɔ kɔ míayi yovo de.
Nga awɔ mi le ɖe ma. Gake eh, mi dzɔ yi be egbe ŋkeke me alɔlelea meganye nu ɖe miawɔ kakaka dzɔna se mia ŋkɔ abe hehehehe woabe vinye ma

Wòzu du gbanu. Dɔka nyia ni ma te la lo. Abe gbɔvi yi ku wo no va ɖu ne no. Edze be ma la lo. Na mo ne kpɔ. Ɖo nyɔnu yi ɖe me le ame yi nyɔnu kpata be nyɔnu.

Nenɔ anyi kotokli ko ano wa kpɔ dzidzɔ. Emi ya brasoli fi o dana halia. Eh. O gbɔna hada gbɔ le fi ma zaka. Amo mana mo. Mo ngɔnɔ ma yɔ tɔ nye ne mi. Ne nye mi ada gama di. Do gbogbo do le ya. Do. Oh. Ne gatɔ ya mi gafɔ. Eh du ba mo nyi. Eh.
Eh o tɔ ma no ke ha be. Alo dali.
papa aleke le fɔ ne do
nyetsɔ me fɔ nyuie papa mebe ɖe tɔnye ne kpɔ esrɔ̃ɖeɖe nye va lɔ lele abe nyawo gblɔ mi le aɖi
esrɔ̃nya be tɔ kple nɔwo gbɔ mi le le afi ya mi le susua wɔ dɔka fifia nu yi ne dzɔ enyi be

aha me be maɖo ŋku dzi nɔ be aƒea me ŋutɔ tsã wole ŋutɔ tsã ne mi ɖe srɔ̃ ŋutɔ tsã mia ɖɔli aƒea nɔ nye me dzi be magblɔ sɔ vɔ akɔn be le le kame ɖe mi eto nye mi nɔ ɖe tawa dzi.

Nyawo ŋu ka ye? Eye míawu mía sɔ xɔ miaƒe amewo ne mi. Ŋu dzi fifia.
Fulaniwo mia tɔwo nyi fulaniwo. Le kpɔ be tɔ nyia ɖe, yi tɔ nyi na ɖe. Exɔ fulaniwo da ɖe. Vɔa ame wo mi mia ke wo nya nyi va be wo ye mia wa ma de yo va le ɖe dzi. Enu nye be kpɔ ɖe vi nye kpe la.
Aya ya me du kple tɔ ya. Aya ya me du a. Etɔ kple ya ko mi du na. Game suzɔ. Wowɔ ame atɔ nye.
Papa.
Efu eh, akpe akpe kaka ke be va be awa ɖe vi nye. Makwe ɖo. So, nyamekpɔ ale ka kwa. Ne gɛ sura bi tukpa ve dze ve ame xɔ ge. Papa. Ike nyame va kwa be fia kwa. Sura bi be nyame tɔ. Hmm. Champagne ka tɔ le dza kɔkɔ. Ah. Brasserie la na hada. Ne mi le mariage awo ma, mi la no xɔ zre kala. Ekɔ ya me tɔ kata dze be nyagble no.

Ela nɔ hotel bu me de février. Mary. Wɛ la nɔ Saraka wa.
Mary, leke mɔ wɔ ge gbe ma gba.
Mi ya je le mi ya je a. Ne me yi ne ma kɔ ŋutɔ wɔ ma, ne me ɖɔ fɔ dzi wɔ ni, na tetre. Papa.
Enu yi ne nyuie nyi be di. Mía ba lɔ lele ya. Festa do TV nyi mi nya me mi dzi si.

Yo, amega fuseni. Muito. Leke o, ɛɛ mìva be enugɔmekuku ye wɔ mì le tso etu ye woda le gbɔa, mìgava nya se nya ɖewo me tso gbɔ. Eta mìva ɖo. Ɛɛ medi be mabia wò se be, mèɖo kuxi tɔxɛ ɖeke kple ame ɖe le agbewò mea? Ao.
Nya meɖo kuxi le me ɖeke. To ya teƒe na. Nyateƒe gblɔm mele ne wòe. Nya magaɖo kuxi kple ame.
Anyigba me ya ke wòkple ŋutsu ma mi he le mɔa to me ŋkeke yawo me le.
Ga mega. Kovitɔa.
Kovitɔa tso.
Ama tu xɔ ɖe anyigba dzi vɔ nye ɖe ga yɛ. Eƒe tsa va ɖu fufu nye.
Eƒe fi yɛ nitsɔ mi va ɖu nu le fi yɛ. Yi do yi kɔ aha ɖe asi be nya ɖeke mele mía dome. Sia.
Yo. Ba amega tukara ma me nye. Egɔ le be ewɔ tukara kple titsa. Eviome titsa ke le sukue. O nya ma vɔ wo hoe. Titsa ma dɔ hã gbe vue la. Titsa ma wɔ aŋgba gbɔ la. Eƒo vi nye, ye mo gblɔ wa. Eva nye zu. Ego a, ŋu do ɖe gbɔ nye fra fra fra. Ko masta gbe ne wa. Ŋu ye na suku ɔ. Nya ma ekpa. Nya ma ekpa o. Sia.
Aƒenɔ, le asime ɖe, Wokpla ame ɖekee meɖo ʋeʋli tɔxɛ ɖekea? Oo.
Oo. Esi va si me ne eɖo agbadza ɖe, ame ɖe va kɔ agbadza ɖe ŋkɔ no, labe wò ne ɖe dzo ʋliʋli ʋliʋliʋli o. Ebe ƒo na ŋua asi me. Nu vevi awɔ ma na bia nya ŋutɔtɔ bia nya la. Kaka wava da dzo ame la. Wada dzo asi me aƒe ma be asi me. Ɖeka ye
ele ha do kple.

Ke nya tso etelia ŋu. O vinye nyɔnuvia. Nyɔnuvia. Eya de srɔ̃ dani dzɔ ni dzɔ. Ɛɛ ibe srɔ̃ ɖe be ɖoɖo wɔm le. Nya nya dzo. Ne emegbe enya ɖe va ba egɔme nye ba ge ɖe ke ame ɖewo na te ŋlɔ nya ɖewo be. Ne nye ba ɖo ŋku nya ɖea. Ah

Menya ne ku ɖe nu.
Ŋde ka nu. Evinye. Ama. Ama. Papa.
Ku ɖe ka nu. Ama.
Minɔ te. Enya ŋde ku be etua me dada ŋu. Miɖe asi ne ƒo nu.
Eh, na te na mianya enu yiwo enu yiwo nya tso etoa dada ŋu.
Dodo.
Ha? Dodo ka? Srɔ̃wa.
Esrɔ̃wa.

Amenye makpɔ makpɔ vi ɖe sia tsitre me makpɔ vi ɖa ena mɔ vi ɖa mega tsitre ma tsitre ma ɖevi ma ele vi ɖa wɔna to tɔ aƒe ma kpɔ si dze ma ma te ƒe ɖevi akpɔ na nyawo la kpɔ.

Lɔlɔ̃a, enu yi teƒe nèkpɔa, meganye azã me nya ɖe o. Hee! Ne magblɔe le afi ɖe ko. Le ɖo la kpasam do.
Le se nya? Le ɖo la kpasam do. Nye ŋutɔ madi tu nɔ, ye malé be nɔ.
Eɖo la wɔ dɔ kpe mí ye. Edɔ ya lɔ wɛ fɔse.

Alea. Alo fɔ. Ok.
Alo wa mele nusa nyi loya. Ok. Ɛɛ wotɔ ne mi nana jɔ fia nye be afi nya ma ka ɖe dzi be elɔ anɔ mia dome kple dzi yi ka me ya va ble mi akɔ mia de asi na ame ɖeke wotsɔ megbe wa ke ɖo la dze gɔme mia dze gɔme tso ŋutɔ wa ƒe me alɔ Asa emɔ ɖi kpekpe ke ne toa makpɔ aŋtsia la gblɔe na mí míayi woa ŋutɔa gbɔ na fi ŋlɔa gbɔ tutu gbã. Ne dzi male si nelɔ̃ na mía kple anya be mate gblɔ nya le fi ɖe ko fã. Míadze kɔ to ŋutɔ gbɔ loo. Mama, nye me nye mate wɔ nu ma. Sɛ alo nɔ be. Lolo gblɔ nya ɖe la. Lolo gblɔ nya ɖe la.
Amegã nye, me nya ɖeke gblɔ gã. Ewe mia dze gbɔ tso dua lolo ko. Kaba, aƒetɔ nye, egba zã ma mia dze gbɔ tso ŋutɔ gbɔ. Ye wɔn aƒeme kaba. Ne manya be